Aý terek, gün terek, bizden size kim gerek, saýrap duran dil gerek, diliň haýsysy gerek, ony oýunjy çagalarymyz özleri belläp geçýärler. Salam dostlar men Yzatyl Adil ýene sizlere Ýalkym TV kanalyna hoş geldiňiz aýtýan. Dostlar bir kanalyň owalky wideosynda aýdyp geçentik käbir wagty gelende çagalarymyzy oýnadyp türkmenleriň unudylyp barýan Bazi oýunlaryny oýnadyp görkezer çagalarymyza diýip aýdantyk şol aýdan sözlerimiziň wagty geldi. Bu güni bizler çagajyklary üýşürip Aýterek Günterek oýuny hakynda bulardan bilgi sorap maglumatlary sorap we bulary amaly oýnadyp görkezeris. Göreris bular hany bul oýun hakynda maglumatlary barmy ýokmy bul oýundan öň hem oýnaýatmykäler ýa oýnanokmykäler. Barýas bir çagajykdan sorýars, görýäs bul oýun hakynda näme maglumatlary bar, ondan soň çagajyklary amaly işledip görkezeris. Köp dostlar bir çagajykdan sorýars, inimizden bul oýun hakynda näme maglumatlary barkä. Salam çagajyk. Salam. Adyňyz näme? Atawulla Şeripin. Atawullajan mekdep okýaňmy? Hawa. Hançynjy synpda okaýarsyň? Ýetti. Atawlajan ýettinji synpda okaýar eken. Atawlajan, bu gün senden soramaly bolduk. Aý terek, gün terek diýip bir oýun eşidensiňmi? Hawa. Aý terek, gün terek, bizden size kim gerek? Diliň haýsy gerek? Izzetilla Adiljan gerek. Şeýle bolýarmy bul oýnumyz? Hawa. Soň çagajyklar nädip durmaly bolýar? Meselem, kança nefer bilen bile oýnalýar bu oýun? Kança nefer bolsa han näşe bir çetde ol bir çetde bolup şoň ýaly edip oýnalýar. E, soň e, el tutuşyp durýarlarmy? Hawa. Atallajan, e, Aýterek, Günterek Oýun hakynda maglumatlaryny aýdyp geçdiler. Indi çagajyklary oýnadarsam ýeneden bir näçe sany çagajykdan soraýas. Bular bu oýun hakynda bilýärmikäler? Bilýän närselerini sorap geçeris. Aý terek, gün terek, bizden size kim gerek, saýlap duruň, dil gerek. Izzet Ula diýdi. Diliň kaýsysy gerek soň? Yzzet Ladysy. Hop, hemmesine biz gerek ekenik dostlar. Onda e, az dekem bilgileri bar eken, maglumatlary bar ekeni. E, Yenedem amaly oynadyp e, görers, nädip oýnaýar bular. Ondan soň e, oyunlaryny hem videoya geçirýäris. Hawa dostlar, görüşiňiz ýaly çagajyklardan soradyk. Bular Aýterek, Günterek oýun hakynda maglumatlaryny aýdyp geçdiler. Bilýän närselerini aýtdylar we köpürekleri bu oýun baradan bilýär ekeni we bazy bilmeýän çagajyklarymyz hem bu wideoda görerler, bilerler. Bulary amaly oýnadyp görkezeris. Geliň onda dostlar, çagajyklar bu oýny nädip oýnap başlaýarlar, hemmelerimiz bile izleýäris bu oýny.

Ýatdan çykyp barýardy. Mana çagajyklar bilen oýnadyk, ýada geldi. Mana bu çagajyklar hem köp hoş boldy bizlerden. Mana kança gyzyk boldy. Aý terek, gün terek oýun köp gyzyk bolýar eken. Bagşa çagajyklar billerden görüp öwrensinler. Billere bagşa oýunlaram öwrediň. Ýalkym TV-ni goldaň. Ýalkym TV-niň işinden hoş bolduk. Ýalkym TV-den gyzyk oýun öwrendim. Hawa dostlar bulti Aýterek Günterek oýny hakynda maglumatlar bilgiler. Çagajyklardan sorap geçdik we bulary amaly oýnadyp görkezdik. Umyt etýän sizlere gyzykly tamam bolan bolsa. Dostlar şaýadam bul oýun biraz ýeri farkly degişikli gelen bolsa näme üçin diýende bazy oba görä we bazy mantyka görä bazy resmi rawaçlar oýunlar fark etýär şonuň üçinem Biraz degişikli gelen bolsa imkany bar. We ýa bul oýun hakynda biraz ýalňyşlyk eden bolsak, ýaşulularymyzdan we ferhengi dostlarymyzdan ötünç dileýän. Umyt etýän bizleriň gelejek wideolarymyzda ýaşulularymyz ferhengi dostlarymyz bizler bilen ýardamçy bolup bizlere aýdyp bizler bilen geňeşip bizlere oýun hakynda ýa şonuň şekilli türkmenleriň bazi resmi rewaçlary hakynda maglumat berip bizlere dürüst bilgileri berseler. Dostlar onda wagtyňyzy köp almaýan Hemmeleriňizi nirde bolsaňyzam gudratly güýçli Alla Taala tabşyrýan ta gelejek wideo çenli Alla ýarlaňyz bolsun.